Garingana wa Garingana. I listen to it on the internet. Listen to it on the internet. Being Tsonga in SA.
Listen live, online, online, online. Eh, ba ba ti tiva eh ba ka mthombi van'wana eh that's another guy nga ta n'wi tlanga sweswi after eh risimu ra oh se ni le ku lahlekeni kambe ni I back announce the song
so after Makhuvele hi ta tlanga Samson Mthombeni Samson Mthombeni claims is the first song music recording musician and heyi wa byi rilela vuchangani papa loyi wa he defends it u ala wa ala u fana na penny penny mm. penny penny but u very trick penny penny loko n'wi vutisa xihundleni ku ri kasi ku humelela yini u ri a hi tshekeni leswiya swa mara in public ku ri hi vatsonga emachamba hmm. eh, bayo u vutisa ku ri a hi nga avi rixaka a hi tshekeni leswiya swo No, but I think I think most of the time you, you hear this. Uh, I, I once attended this uh, this discussion somewhere in Pretoria, and then uh, was it uh, wasn't him?

Vutsonga swi vula vanhu va le vuxeni people of the east people of the east whether ku ri i vurhonga whether ku ri i vuntshwa oh, whether ku ri um i vutonga or i vutsonga swi vula xilo xin'we which means east mm -hmm. That's why loko hi xewetana hi ku avuxeni. Because we're people of the East. Yes, we discussed this.
Um, Hambi va Pedi loko va xewetana va ri thovela ku ku themendela thovela wa vukosi bya vona. Mm. Every nation especially tinxaka leti nga ti ti nga na vuxaka from hala vukaranga loko hi na va ndhawu loko va xewetana va ri mundhawu. It's just that those things have died nowadays. Khale you had to praise who you are. You had to give praise to vuxaka bya wena. Okay.

Wa ri vula u swi vula hi yexe Xinyori. That's why that nigga was given a doctorate in music wa Xitsonga cause Xinyori a nga se tshama a va confused about Vutsonga, about identity.
Xinyori and that song is just one day we need to do, I need to break down that song. That is a very very Ndzi rhandza loko a ni fana na studio. ya Jarman.
Loko va ku Xinyori like loko wo ti loko no ku tlhandlela nsimu lera you will understand why that nigga has a doctorate in music wa Xitsonga. Damani wa tsala maxaka ku wa ntanga damani la South Africa tintanga ta yena ti le Mozambique and ti fini hinkwato. In terms of lyrical and poetry in his music. The only group that's left i Gorwani mani na Gorwani the original Gorwani a ya ha ri kona Xinyori wa tsala so loko va ku Mutsonga va ri mhondzo va vula ku a hi vuyi ka nyimba yin'we. un'wana na un'wana u na timitsu ta yena okay we are a language
sibari kasi u kasi i demon ra yini more sanitizers for before we Hey mashaka yena hi ta ku finga loko ho famba swi ta ku hi lowa ka xiluvana so yini ma ku tlini u le ku hi tshembile ti-corona Mutsonga a hi wa rimhondzo because hi huma ka tindhawu to hambanahambana ende timintsu ta hina a ti fani we are a vertical society hi hava hosinkulu you cannot have hosinkulu if you are a language group or an ethnic group hi mhaka ku a mi suki ka munhu wun'we loko va ku Machangani Vuchangani swi vula. a destroyer that's what literally the word means A i ku destroyer. canga hi xizulu loko va n'wi phata loyi va nga n'wi maka va ri soxangana o wa changa hi mizi ya madodana na vafazi the invader the destroyer Mhm. that's what he does loko a nghena hi la a ku ri ndzilo na le zimbabwe va- a wa vitana va ri wa vona masiku lamo tshuka lama ma ku hlasela Mm, njhani?" mavona. Swa- swa ku luma leswi, papa. Swi nghenela hi xipidi that's how they describe that dude and his crew that's that's vo demand the literally mercenaries mm. they, they never had stability they were moving around conquering small groups move with them so ku komba hi ku vanhu lava va nga tshamiseka and they were paid mercenaries va suki kzrn va rhonda va ya fika mozambique mm. and not mozambique a zimbabwe then zimbabwe they came back like this va kha va karhata vanhu that's why the, the new age groups u tikumaka tin'wani like vanhu va vo fana na vufumani mm-hmm. na tigroup tin'wani they started coming down yeah. south because they were avoiding that nigga he was destabilizing Tsonga because why balungu couldn't colonize us mm -hmm. they used soshangani to destabilize all progress mingi, mingi, you, you won't be a civilized people when kuri na nyipi kuri na munhu a lwaku without rules mm. munhu mm. lowa ku nghena fika mi dlayetela and do what they need to do so vuchangani A hi bya hina maxaka vuchangani bya ka Ndwandwe bya ka Nxumalo bya ka Langa bya Zwide a hi na link na vuchangani hina hambi wo hlaya xivongo u tsake njhani ku hava laha u nga ta fika u hlaya mavito lama ni nga wa vula number one munhu u fanekele loko u lava ku tiva hi ku muchangani loko u hlaya xivongo u fanekele u fika ka mhisi a vitanaku Gasa hi loyi namuntlha a vuriwaku. hi nga ta ma hi hi hi hi hi xingoni i gasa ivi maputugezi ma fika ma hi pfinya ivi yi hundzuka gasi se va pfinya vanhu hayi pfinya genge yi pfinya ngopfu genge leyi vanhu lava loko hlaya xivongo soshangane i soshangane wa zikode loko wo ze u hlaya xivongo u nga n'wi vuli mhani nkosi i vito ra soshangane mhani nkosi u nga n'wi vuli zikode wa kona. U nga n'wi vuli langa, u nga n'wi vuli zwide, u nga n'wi vuli mukhajo. A wu nhlangano wo lwela. U fanekele u ya vutisa kaya ku ri, a hi tshikeni leswiya. But it becomes difficult and complicated because now, you see, yes, and then, and then that's how, that's, that's when you see how propaganda works. That's why you see how important this show is because we need to document and speak about

Avukosi this is how it's supposed to work faneke vinyi va laha mutini loko ni ku vinyi ni mean I mean the royals they must be taught xivongo from a young age ku twisisa that lineage na matimu ya vona once ka n'wina mi ri rixaka ra so powerful even in history you recorded mi ale to partner na Machangani coz. Machangani mi khale mi ri na vuxaka na vona vakhegula loko va ze loko mi ze mi suka le Soshangane u tela ku a hi yeni Nyimpi mu ku a-a Sibari a ku loko ni vuya la mi ta ni tiva kahle that's when you cross you like ey this nigga u ta hi pfanisa rihloko a hi hambane na hansi hansi hayi ku ri a ni vuli ku a mi n'wi chava mara mani hosi must put his people first you are losing lives it's not just a so like ku lwa tihosi ti ri timbirhi mina hi tshama hi chila hi ba mavoko so you won't Because trust us I because I mean like you were one of the groups that came into Botswana Okay.
from abangoni Okay. so mi- vungoni uh, uh, plus la military strength ya n'wina that's why swashangani wanted you so much but what happens is that

Muphati ntirho wa yena i ku hlayisa xivongo. Ku ri rixaka ra ka Nkuna leri ri ti tivaka ku i ra i vumani, jikijiki se ri ti vula Machangana ri tlhela ri dyondzisa na vanhu on an official basis that means something went wrong somewhere.
Hi mhaka ku vanhu lava in history they were not Machangana. they ran away from these people they not ran away they were avoiding them, them yeah.
loko machangani ma ta a south africa in present day south africa a va yangi va tsanini
va yi bush why va tshiki lava va va nga ka vona if mm. va ka nkuna hi machangani va nga sungulanga hi kona hi why va nga sungulanga machangani va ah. faka va khamiwa kahle hi laha na vavasati mi tiphina na nyama na na mabyala